ng'ani wacho dholuo eh? ma wuod aludo ah, nyina wacho ni ache achie nyina asira nyalo miyo to iwach nyaka dho chacha aina ah, ah, ukasira nyami iwach dho chaina an ng'ani ok nyala ng'ani kata iketago kae joshua iyie na dier iyie na ng'ani nyako nyala nyako nyala anyalo tengre kode kode kotimo kunguni anani mimi mwanangu sinistue wewe hata wenda kuchapa hapa amini joshua ineno asira

Wuod Emilo sigaro wako ni nyasi nyaka nini? Nebo nga. Ha to wuod Emilo ne onge kata ogwal. Ah ti neno wuoche. Eh? Ni neno kit wuoche morwako. Iluongo ni gidi gidi gidi iluongo ni gihango abut. Odianga abut.
Ah, gidi gidi jok marwako papa. Gideon.
Gideon luoko papa rasta. Gine, oh, farasi boots. Ide, emi yaro to go, oh, oh, kadho gi wach mayot. Afuwo, donge, afuwo. Ibro rieka after. E, pupa ni makonyi, koro jatelo. Oh, koro gima timore, ka aneno kosetieko, jogi chal ma jopiny bek pi. Koro abuwi kama tin, ibro konya konya gi komno. Aduok, timia pes kom,

Oh. Koro iwinjo. Wanya romo gi jogi to kata e tiji biro kamoro. Yes, eh jogi wabiro romo gi chiro. Koro wabiro romo kod ji chiro. Wanyiso gi ka jatelo gi kuodo wi jatelo. Ta samoro ng'e ni to ono gimoro gi pro- pro- pro- project ne gidwaro to kata mana achumbi kata lele eso moro omo ogo moro in fact to owa plan mar mo wach mogono kendo ka niwuoyo eh. ting'eno onego bed ni rango ka in ka in kendi ma kata od kata chama gori jamama angi ni jopiny ang'o
iwi sani ta adhi omo bando momo moyo bando mang'eny moyo eh. tahani to in mimoyo Sawa.
Kose eh, bas bas, paro maber. Imiya an mamuyo kuma yeye. Eh, eh. Kasto kose tuo. Ire arego to ng'ato ng'ato kawo go koro bara achiel achiel achiel. Eh, bolure gimo yudre kose mo ng'eny bandu be ko moto mit. Ah ah. Eh, bo bandu ko moto mit. Koro wa ko mit to be lure gimo yudre ndo kata raru. Ah, onge wapro ng'eyo kata ka astono tan mabedi. Koro imocho an maka. Asa sawa.
Ojo aja tena. Ah, gin gin idhi yudo. Eh? Gin yudo. Ase ka okom ni. Ai. Eh? Komisha ka. It's okay. It's okay. Yeah. Ema ni oto hana ke kitingi bana ta. Okadwa ni mona lu. Alu. Yes. Ah, kilusa. Anangana konyi. Eh, akonyi sana. Yes. Oh, okay, waje naye ati wa.

Kiswahili ema ndadhi gotieno ka nindo to Kiswahili ema lekogo, Kiswahili ema timogo everything no. We abaye kor gweng' ka, abaye kor gweng' ka hapa chini apim wiji. Ada ng'e ni gifwenya koso ok ginya fwenya. Gifwenya koso ok gibi ng'eyo. Ok bichalonu, ok bichalonu.

Ang'a timi koda. Ema koro adhi chaka mwanangu. Dongi kuodo wi yaot. Akuodo wi manade.
Tuko na mugeni bwana. Sani wan higni adi pok ing'iyo go? Mugeni koro ema dwa ketho ng'iyo wa ma wan go kod chakre higni go te mugeni. Hapana, sisi kama tumeniyo huyu amekuja hapa, huyu ni mgeni, sasa tunafaa kujipatia respect sisi wenyewe. Koro ambe adonje sisi wenyewe. An- an- an- Wach an- koda an- dhok mineno inyalo wacho koda ma winjo. Koro idwa nang'o? Sisi wenyewe. Sani iserwako nega kisedusori piny pod okinyi isedusori maler. Idwa wuok kacha ni idwa dhi kure. Gima ing'e maber ni onge nyathi ma kwonga loso gokinyi. Akwonga loso dende an e nyathi.
Koro ipingo wendono yani.
Dang' ipingo wendono. Mokwongo macha be kang'iyo mos macha kwendo kik ipim wiya. En ng'a? Macha wuota ni oting'o wiya. Wuod Amino ane, mano ok wuod Amino, mano wendo. Koro idwani?
Mano wendo.
Idwani? Ma- Cinderella, weche watero mos. Ka wendo osebiro ka, wabet abeta jomoko mobet. Wach matero kodi mos onge. Miya gini miya mondo atimgo kamano. Ah, ah, ne kar watim niya, ka mano ineno ni mano wuod Amino, nikech abe gino osechacha. Chieng' mane okwongo biro ka, an mane oyuda e ot ka. Iwinjo? Bakwongo awuok anene, ayude e dhoot. Bafwenyo ni ma to chal ma en wuod Amino. lakini noduogo omiya convincing omiya convincing ma ipi ng'eyo nomiyi Eh, ipi ah, ng'eyo nomiyi kasi yie ni en wendo dong kata nose wase mit kode nyaka kwan gi Joshua aspirant ni Joshua Adier. bol- iye mano Mano ok en wuod oyudrukan Amin. noyudru kany tayande nyoro nokawuok meeting mar jo aspirant Oh. Yes. Koro ne gima watim niya, kapo ni neno ni mano wuod Amilo, mano wach matek. Koro en wach miwacho mos. Wadhi bed piny kata cha mos. Koro an adhi abed kodi piny kaloso wachu gi wuod Amilo. Ah ah, Eh.
wa suspect. Ing'e ni nitie ga suspect. Eh. Suspect gi ng'at moken. Eh. Iwinjo. Koro wabed piny mos, kocha bedo piny kacha mos. To akawo warango kuma tanga koro chon. ing'e tang eh kaka nam ringo cha to rango kaka tango chopo nikech adier onyaka bed kati kana majem tije moko ok en wad en wad gi wuoda milo lakini en tegi kapo ni owuok ka in in kata gi dwol madigo go uwe uyo onge dongo yes ang'eyi maler in dwondi thin ga yes koro ne bi wabed kata mos wabed piny warang gino Sa- kitu Midende mosgo to turaga. Adhi abeda abeda mos awe tija ne wach wuoda wuoda mil. ah ah Awe Cinderella tija. Cinderella ibe chiemo winjaga

wabed ka mos walos wach mos wach wuod amino kata ka be ne en wuod amino kata wade wabed piny walos wach mos iwinjo asinderela in ang'eyi pingo dhog ing'eny gi pingo dhog
Ah, dhug'an ma adako dhug'an mang'eyi
Apenji to

I ate for the last week from la la last week. Sawa Joshua. Ah, hadi nungo manaita. Hapo ndo mateto. Okung'eyo. Sawa pole Joshua.
Wan gi wach moro ka. Be inyalo biro itiyo maber kuom biro. Pole mane mi ngole to Joshua de momiyo no mukuru wa kucho mwa biro. Pole mara. Be we bad sasa niko pole. Awe Cinderella.
An enango. Wewe chando chulo. Otume waweni, waduok wabed oko ka ifuatwa. Manyiso ni gik mwang'o ne dhawako mit ni winji. Tao. Bed piny iwinji. Kode.
Kuomi.
Akwero ng'a?
Akwero ng'a? Dhawne. Ok akwere. Dhawne. En momiyo wariwore kama akwanya kata ywe. Yes, yes. Wawene ot chako duogo. Eh, sa. Wabed Ah, oko.
miwacho kamano no. Ino nini? Kinindo kumi wang'ere.

Wachuma nangu ni tango waka. Ofe taga kisi tere la mine nene. Sini ilo wachuma nangu ofe ni sini ilo kudu wio. Kanya kendo kiwingi. Kuti ino kwa bodo re. Managu ni. Koro managu ni. Ngani enu oda mili. Opimo wi wan kech mwese kino ino kwalo pesa. No bango kuonwa. Ukodi. Ngani ose koso nwa kata. Nwa kina kokelo odni. Ngani ose koso nwa kata. Ngani ose koso nwa kata. Gima lit lit na wada to to. Cinderella go dhi. Ba ba ba ngukuni go. Ngukuni.
What mogo sani pinyo pinyo twende. Sani pinyo twende so mamoli kaga mukado ni bango. Sani pinyo twende. Ng'ato ka omoki ka igo kinyi to mondo bango gima kata ni ka tiketo jenino ijalo. Koko obango to odhi aru. Obango to odhi aru. Ana ka Cinderella wachno wachno wachno wang'o ya ka ka duo. Ape.
To kata sisi kinde reta kata ko ochiwo ochi. Ngini kata ka aintiere gi twin iluongo na twin twin ang.
Twin brothers. Twin twin twin twin brother. To harufu mama mawuok e dendi ok nyal. Ok nyal wuok e dendi twin. Gimora mora. Koro neno.

Sawa. Mane tija do wasike kanyo. Wuode mino ni ya kwa ma. Kwa ndo nene. Eh, koro anto koro ngene koro akawo kama dingo. Kinyo to ko. Koro to ngata kata to nige lo. Ron man. Do. Anto koro to mia kama bebe. Very important. Imbota. Mm. I'm the uh, chief of the linguistic and the confusion for interruption

and the intermingle. Sawa.
Kanyo wase winji Joshua, mano itiji, ng'ani nigi tije, ban gi tija. Operation Linda, ah ah, operation, eh, operation dismiss con, con, con, con, ah ah, confusion and the eh, color re, re, re, reflexo.